Nyinga en Pastor Joseph Agali. Arwaki e chenro mar Pisoko. Pisoko en kama inyalo yude puonj mawuok e Muma kendo inyalo yude tiegruok kawuok e Muma kendo an jawer ibiro yudo wende mawuok e Muma ka mori ei Muma. Mora gi Muma, puonja Muma kendo tiega gi Muma. Arwakou. Wadwa somo muma tich jote apar ga auchiel kare prariyo ga bich nyaka prariyo ga boro. Kawuono adwaro mondo wapuonjre wach e thuon wach wacho ni Kik iketh dendi. Kik iketh dendi. Muma wacho kama tich joote apar gauchiel kare prariyo kod abich nyaka prariyo gaboro. Muma wacho ni kar odiero duor tir Paulo gi Sila noyudo lamo kendo ne giwer ni Nyasaye. Ka joma ne otwe mamoko to ne ochiko itgi winjogi. Eka ne gipo ka piny oyiengni matek. Mi mise mag jela nene otetni kendo ndekni. Gikanyono dhoudi duto noyawore kendo nyororo mag jomotwe duto nopogore. mogonyore. Eka jarit jela nochiew kane oneno ka dhout jela oyawre, nogalo ni joma otwe duto osepondo oa. Omiyo nene owuodho ligangla mondo onegrego. Eka Paulo nokok matek kawacho ni kik iketh dendi. Kik iketh dendi, wantie waduto. Adwaro goyo erokamano ni Nyasaye maduong', en Nyasaye mayiengo gode, en Nyasaye mayiengo pinje, en Nyasaye mayiengo ng'ata ng'ata. Onge gima Nyasaye ok nyal yienge pinyni. E piny mangima osebedo ka yiengni gi gik mopogore opogore. Korona osebedo ka yiengo piny, lwenje yiengo piny, tuoche yiengo piny, siasa yiengo piny. Iyudo ka piny yiengre kinde ka kinde nikech Nyasaye yiengo piny. Onyalo yiengo piny kata biwinj ka piny ema yiengre nikech mise mag piny nie lwete kendo en emoyiengo piny e sama owinjore. Nyasaye e Nyasaye maratego, onyalo yiengo gima Gima kawre no ok nyal yienge, onyalo yiengo. He shakes the unshakables. Jehova Nyasaye Nyasaye manyalo shake the unshakables. Jogo mane nokawo ni gin ohinga kendo gigero ohinga ma onge gima nyalo yiengogi. Nyasaye koamua ni yiengogi to yiengogi ma gindekni ma gibed jogo ma ting'o mana lwetgi ka ywak ni a ah, reswa a ah, Konywa nikech Nyasaye noyiengo oyiengo piny. Nyasaye noyiengo jo, eh, eh, eh, eh, Roman jela jarit jela ni. Nyasaye noyiengo chunye. Nyasaye noyiengo jela ma chunye ne notetni ma muma wacho ne nokawo ligangla ka nodwaro negrego nikech ang'o noweyo ni ji te oseringo kendo jok motwe te nikech kanene jomotwe oringo to mano en ema nene inege nong'eyo ni tho ochome koro wacho ni we atho piyo kata ka tho pod ok ochopona nikech koketa ka mondo arit jogi tasetho to mano ibiro chwada ibiro nega kendo chandruok mabiro dhiye en chandruok mang'eny nokawo liganglane kendo neno chiengni neno dwaro mana tiekre kende nikech nyasaye yiengo gigo ma bet kendo we nok nyal yiengre. Roman government was a powerful government. Nyasaye no shake. Roman government ne norumo. Roman government mane ne weyo ni gin sirkand jo Roma mane ne weyo ni gin ema gin kod teko e pinyni nene girumo kendo ne girumo nikech Nyasaye yiengoga. Nyasaye yiengoga gigo manyalo bedo ni yiengre. Oyiengo teko jochiende. Jehova Nyasaye yiengo ruodhi. Jehova Nyasaye yiengo jogo maweyo ni gin ok nyal yiengigi. Gima kane ne Paulo oneno ni jarit jela osekawo liganglane dwaro tiekre, nonyise ni kik iketh dendi. To mano e message madwaro wachoni sani, kik iketh dendi. Ing'eyo ni dhano ketho dendgi giwegi. Seche moko ketho dendgi nikech gise gima giamini oseyiengre ma gikia ni koro gitim nang'o. Gi, noneno ni en koro mari ngimane orumo koro oneno nodwa ketho dende paulo nonyise ni kik iketh dendi. Tadwa nyisi ni ibe kik iketh dendi nikech nitie gik mang'eny manyalo kethogo dendi. Waneno ka kijende ketho dendgi, jomadongo ketho dendgi, ah, nyikwayo ketho dendgi, ah, nyithindo madongo ketho yowuoyi ketho dendgi, nyiri ketho giketho dendgi giwegi, giketho dendgi gi chode, giketho dendgi kod kong'o, Ketho dend gi donje drugs, imwonyo drugs, ichuori gi drugs ka ing'eyo ni iketho dendi. Kawuono kik iketh dendi. Kik kale shida, kik iketh dendi. Ng'e jomoko wacho ni amadho kong'o mondo wiye owil kod chandruok ma an go. Mae kaka eh, jarit jela ni obe nowacho ni adwa negra mondo kik ane gik mabirona. Kik iketh dendi. Kik iketh dendi. Jomoko ketho dendgi nikech tich orumo. Odonjo chako madho kong'o. Odonjo chako timo gik moko onego bed notimo nikech odwaro noketh dende. Odwaro ngimane orum. Kik iketh dendi. Jomoko luoro wich kuot nikech seche moko gitimo gik moko ma gineno ni ah, mano to kowinjore ani matim kapo ni owinjore ni ani matimo to koro abro wiya abro keto kanye abro donjo kang'a kanye ma ibro luonga ni to ji bro nena nadi kik iketh dendi Jehova Nyasaye e Nyasaye man kod second chance, e Nyasaye mabiro miyi second chance, e Nyasaye man omiyo jarit jela second chance, e Nyasaye man kod paro maber kuomi. Kik iketh dendi. Kata ochopo mana nosendik ni ming'eyo na an to koro twech ema orita, an koro ibiro tieka kendo jela ema dhiye kendo an ibiro tweya kendo an ibiro nega. Kik iketh dendi nikech Nyasaye opangoni gik mabeyo, Nyasaye pango gik ma kata kochopo ni neno ni nitimo penj tirem nyithiwa seche moko ka giwinjo results ma giyudo ni girem giketho dendgi moko donje gik moko onego bed ni gidonje moko ginegore kendgi they commit suicide kik iketh dendi the fact that you have failed doesn't mean that you are a failure normally i say Fail seven times, rise up eight times. Inyalo podho dibiriyo ti ichung' diboro nikech Nyasaye eman kod mpango kendo en kod plan maber e ngimani. Kik iketh dendi. Nyasaye mondo ogwedhu.